Ah jo, an ah Mertchen ech gënnt bemierkt, Moie bei deem bei engem weidere Let's Play vun Daisy eh?
Däi Buch! Salut! Net witzeg.
Nix lustig, nix lustig. Sou wor es déi blöd Military Base do scho méi?

So elo sang mer e Lidd.
Un kilometre à pied.
Verpassen dir gläich eng Kugel duerch den Helmet? Si sinn ze 4 Stécker déi TSA do.

Ech sin hannert der Pole. Soll mer enker e klengen in-game Drohung maan? Mir hun esou vill Munitiounen! Da laachen déi sech ee Vreck a verstoppen sech.
Da loggt en sech aus. Ah, da verpassen déi eis nach extra eng. Ok, hei ass och alles oppe.
Ah, dee war do. An der Zäit wou mir do ënnen enker duerchgekuckt hu war deen hei uewe scho laang fort. Jo, da war schon einfach e bësse méi laang hei. Oder esou. Sou, ech gi ran an d'Baracke. Ech gi ran.
Ech pass rem bei der Tür op. Well déi hei gesäit nämlech zimlech eidel aus. Do ass keen, ech hunn näischt Ech gesinn. lafe ronderëm an ech kucken déi aner Säit mol. Ech gi bei den Container nieft dem Haus. Ah, dat ass erëm esou komeschen Arméisrucksak, dee Smursh Backpack. Ah.
Wat ass dat fir eppes? Ah, ass esou ganz klenge Rucksak, wou bal näischt erageet.
Hm. Ech hätt mer gär e schéine grousse Rucksak. Sou, ass gutt, kënne weider.
Hei ass näischt dran. Ok, kommt mer all erëm no.

Da geet der Gärtner!
Den hu solle déieren
dat secher a wénger Gärtner he mat zou.
Ech gi ranne.
Da wosst de net dass et Firefox gëtt? Ech sëtze mech hei vis-à-vis an dat heisi kabaisi an kucken duerch d'Landschaft, dass d'Bier kënnt. Leer.

Also hier hinter Wand sieht alles sauber aus. Moi je te frappe que tu frappes la bicyclette.
Also moi je te donne que tu frappes une bicyclette. Dat ass grad de Witz drun, Idiot. Sou, ganz ganz koordinéiert lafe mer hei duerch d'Duerf. Est-ce que tu chèvre ou tu chèvres pas? Kuck mol enke wéi d'Dieren ausgesinn. D'Diere sinn nach zouë.

Et ass déck cool, du kanns een am Fong sou déck gutt verfollegen, sou hat ech eng Kéier ee bei der bei der Lambermill bei Berezino verfollegt, ech hat een gesi lafen, du sinn ech d'Gebai erof geklomm, du sinn ech ëmmer den oppenen Dieren no gelaf an du hunn ech se iergendwann erwëscht gehat.
Mika lauscht gemengt den Tom wéi een aneren, oh mäi Gott. Oh jo. Jo en huet just déi interessant Gebaier duerchgekuckt an du waars da wéck.
Also déi Gebaier wou hei op sinn, déi si wesentlech net interessant, gell? Nei, net wierklech.
Jo, entweder hockt en a. Do ass e Bur.
Beim Bur ass en net an. Hei ass och eng Dier wou op ass.
Sou random Haiser einfach duerchgekuckt, oder wéi? Dat wier dämlech. Hei leeft iergendeen. Wie leeft? Ah, dat ass de Max. Ja, ech laf no. Deen do wäert sécher d'Déngens am Viséier hunn. Wat? Militärbasis bei Seleno. Ah, dat ka sinn.
Ma dann géing. Ah jo, wa wa mer hei elo weider ginn, da komme mer erëm bei déi Militärbasis. Da géing ech soen, da gi mer mol dohinner. Ja, komm, mer lafe mol dohinner.
Hei misst och iergendwou eng Helikopter-Crash-Site sinn. Ja, hei sinn der lauter.

Wou selbst déi sot, jo net schéissen. Ah jo. Dat ass hei dee bëllegsten Daisy-Trick deen et do ass, ne, also. Ah mee d'lescht Joer bei deem Soccer-LP huet geklappt gehat, do hu mir eis, do war hien am Haus, ech sot uewen an du bass do, wee, wee war do dobäi? De Jeff, ne? De Jeff hat mat deem, mat deene Preisen op. De Jeff an de Ben mengen ech waren dobäi, op jidde Fall, mir sutze beim Novice Airfield, gell? Am Prisong bei Karazakalakalakala, ne? Genau sou. Mmh, ugulugguluggulu.
Ma jo, sutz mer dran, op eemol hunn ech een héieren. Ech sou, Chef, bass du dat do? Nee, e snock guer net am Haus dran. Do war Preiss, gell? Ech hunn zwar gesinn, ech sou, Stopp, ru Waff erunter, gell? Hie sou, Freu, friendly, friendly, ne? Ech sou, ok, blablabla. Du geschwat, Oh, komm, mer Let's Play zesummen, ok. Ähm, ech muss mol eng Kéier eppes hei dru. Hei ass och eng Dier op.
Hei si se alleguer op.
An huet vun hei gewunnt. Hei ass säin Haus. Seng Sneakers sinn nach do. En ass barfutt ënnerwee. De Basen trëppelt een. Ech sinn dat.
Dat si, dat si mir. Boah Jongen, also ze Sel, ze Seleno wäert mer dee sécher erwëschen. Kommt eraus, mir musse Gas ginn, mir mussen et kréien. Vollgas, Vollgas op.
Ah komm weider, et gëtt net gedronk. Wann mer an Diicht rënn, da si mer tot. Also ech sinn hydrated.

Ech bin Mister T, ech bin en Nachtelf iwwem Keesel. Wat spills du? Okay, lo haalt mol op mat dem Kaméidi, mir sinn hei wierklech eescht am sech spillen, gell? Ech wëll net, dass iergendween aus der Heck spréngt a mech niddermetzelt, nëmme well dir um Sangen hei sidd. So, dohannen, dohannen misst eng Ofstëtzplaz sinn, mee ech gesinn awer och keen Damp.

Ënner d'Lupp, da muss ech meng Spektiv eraushuelen.
Hëpp.
Sah zimmlech Dofir roueg trëppelt aus. den Zombie ganz wäit fort. Wow, dat, dat war d'Informatioun, wou ech gesicht hunn. Do, dofir ganz wäit fort. Ähm,
jo. Also ech gesinn am Moment näischt Opfälleges, ausser e puer Dieren, déi op sinn. Ah, da sprint se einfach rëm doduerch, gell? An da gesi mer ons bei der nächster Folg erëm.
Ciao!
Salut!